Selâm aleyküm sayhılı dostlar ve ürmetli teleseyirciler! Efirde Ayat dersleri programması. Bugün biz pek meraqlı insan ile tanış olacamız. O ise belli usta, Seytumer ağa İbraimov.

Ya Vuhanda. O Uzbekistan memeleketinde. Ya siz qayda oqudıñız? Men bazı bizim insanlardayen, bizim balalardayen oqudım mektepte. O vaqıt mekteplerge bizim yedi yaşından apkete ediler. Sekiz yıl men. Oqudım mektepte, ondan soñ, mektepni bitirgen soñ, kirdim muzıka yurtuna. Muzıkalnıy mektepte oquy edim. Ya siz yahşı oqudıñız mektepte? No, tırışa edim yahşı oqumağa, em yaramay oqumay edim yahşı. Ya mektepte oqumağa seve ediñizmi? vaqta balalar bugünki balalarğa baqqanda tırışa ediler, begene ediler oquşnı. Nu, kümersi begenmey edi, yaramay oquy edi. Öyle soyların anasını, babasını çağırıp, olardan laf etip, olarğa ağnatıp, ana öyle etip, istemegen, sevmegen oqumağa balalarını öyle etip mektepke kene de ögrete ediler, anda barmağa, derslerin oqumağa, yahşı oqumaq içün öyle.

geografiya, istoriya, ve mına geografiya, istoriya, eñ sevimli derslerim. Ya, ne içün olar olğan edi sizni eñ sevimli dersler? Men eñ sevimli derslerim o edi, ance men daa muzikalnıy mektepke qatnay edim, akkordeonda ögrene edim, oquy edim akkordeon. E, muzıka. Muzıkanı men bek begene edim. Onıñ içün men geografiyanı begensem de, istoriyanı men muzıkadan oğraştım, muzıka yolundan kettim. Ya, siz balalıqta masallarnı pek seve ediñiz? Masallarnı? Ya. Masallarnı seve edim. Em bir kitapımız bar edi, anam rametli alğan edi o kitapnı. Russkiy skazki dep balaba Anqalnıñ kitaphanalın çoq oquy edik, nete edik, o masallarnı begene edik. Ya, nasıl anda masallar olğan edi? Çoq masallar ola, bar edi, begene masallarımız bar edi. Mına, siz de biledirsiz o masallarnı. Kolobok masalı. Bilemiz. Tilki ve ayu.

Çoq adamda televizor yoq edi, mına bizde bar edi, endi multfilmlerni körset ediler, bir nam aftada bir kerem, eki kerem, ana körsetken künü balalar kele edi bizge, meselâ saat on yediden on yedi yigrimgecik multfilm başla edi, balalar kelip otura ediler, ana öyle multfilm baqa edik aftada bir kere, eki kere, soñ. Ziyadece başladı olmağa multfilmler televizorda. Bu evelde bizler bala olğanda, şimdiki balalarnıñ qolunda episinde ayfonlar, telefonlar, öyle şeyler yoq edi. O içün o multfilm bir afta bekley edik, oñ körmek içün. Anı öyle. Mına meni baba pek seveydi balaqta baqmağa Nu, pogodi! Ya siz ne baqaydıñız? Nu, pogodi, o, oñ endi, men endi, Ziyade endi muzıka yurtunda oquy edim. Vaqıt çıqqa endi bu Pogodi multfilmleri, onı bek seve ediler balalar baqmağa. Bek meraqlı ediler multfilm. E, bek seve ediler o multfilmlerni baqmağa. Ondan da başqa bar edi yahşı multfilmler. Ya siz balalıqta ayaq maşinada aydaydıñız? Ya. Ayaq maşinanı babam maña alğan edi. O vaqıtı Orlönok degen öyle ayaq maşina bar edi. O bar balaban ayaq maşina, endi balaban adamğa. İ böyle mektepke bağlı adamlar, balalarğa da Orlönok degen, o ifaqçı, ondan. Bar edi öyle ayaq maşina. Ondan soñ balaban ayaq maşina, balaban adamlar içün. Ya siz balaqta nasıl oyunlar seveydiniz oynamağa? Balalıqta episi balardayın mına bu bir-birimizin saqlana edik, qıdıra edik yaş olğan soñ. Ösken soñ hokkey oynay edik, futbol oynay edik, voleybol, basketbol mektepte oquğanda. Ne eñ çoq sevediniz oynamağa? Eñ çoq seve edim oynamağa futbol. Futbolnı bek seve edim. Ya balalıqta nenen oğraşa ediñiz? Balalıqta bizler, kene de aytam, bizde oğraşma çoq şey şimdikadayin yoq edi, telefonlar, ayfon, eto, kompyuterler. O vaqıtı biz öz-özümüzni eglendire edik. Men öz-özüme öyle bir ne, men quş, quşlardan eglene edim. İfak quşçıqlarım, şigol degen adlı, kanareyka adlı, çijik, zâblik, öyle quşçıqlardan eglene, özüm tuta edim olarnı. Öyle kletkalar bar edi, o kletkalardan tuta edim. Ana, ondan oğraşa edim. Âli bu künde onı sevip qaldım. Soñ papugay degen adlı quşlardan oğraştım. Âli bu künde hobbi degen de aynı. Âli de bu künde mende. Men, o hobbim qaldı mende, o quşlardan. Menim qarbabam gögercinlerini tuta. Ya siz tutasıñız gögercinlerini? Mende gögercin. Tutmaq istedim, babam ayttı, rametli, sen Gögerjin eger tutsañ, sen yaramay oqursıñ mektepte, çünki Gögerjin tutqan adamlar, olarnıñ aqılında tölke o Gögerjinlerni barıp quvalamaq, uçurmaq. Soñ sen cürersiñ Gögerjin artınan, degen edi. Soñ men ağlap-ağlap anam. Rametli aytqan edi, Nu, dört taneçik, beş taneçik tutsın, ziyade tutmasın. Ana öyle etip men dört-beş tane ketire edim. Soñ mektepte mecbur ola edim, endi evge tarta, körgenjlikge isteyim barmağa. Soñ mektepte ocağa aytam. Dina Alekseyevna, meselâ, meni evge jiberiñ, ane oldı, ço to men yaramayım, qursağım avura, bir şey, bir şey evge. Ana öyle ete, kele edim evge, görgecilerden oğraşa edim. Ana rametli babam aytqan sözler doğru çıqqan edi. Ana görgecini tutqanlar, olar oqumağa vaqıt olmay. Ana öyle etip, o görgecnilerniñ tikaranı tutıp, soñ yoq etken edim. Soñ böyle papugay, kanareyka quşlardan eglenip, olardan oğraşa edim. Ya, siz mektepten soñ qayda oqumağa bardıñız? Mektepim, men sekiz, sekizinci sınıfnı bitirip, muzıkalnıy uçilişe bar edi Samarkandta, anda kirdim. Klass udarnıy instrumenti, Odel duhovıh instrumentov klass udarnıy. Dört yıl oqudım o udarnıy instrumentlerin bitirip. O o yılları oquğanda endi anam babam Qırımğa yol aç aç açqan ediler. Bizler açqan edik, daa ükümetten açılman edi o qadarlıq. Yet yetmiş beş senesi bir biñ doquz yüz yetmiş beş senesi Qırımğa köçtiler. Men Samarqandda qaldım da, kvartiralarda yaşap, eki yıl anasız, babasız anda oquğan edim. Soñ bitirip, napravleniye bergen ediler konservatoriyağa maña, Taşkentke. No men. Birinci bir istedim anda kirmey, soñ anam, babam sağındım, kene de Taşkentke baracañ, anda kene de bir özüñ, o, anda barmadım da, mindim samolötqa, keldim Qırımğa. İ, ana o vaqıttan berli mından armiya kittim, o vaqıttan berli biz Qırımda öyle qaldıq, qırq yıldan ziyade Qırımda yaşayıq. Yaqın edi? Birinci kelgen vaqıtlarımız böyle baqsañ qıyın degil edi. Nu, mına biz tatarca istesek bir yerde çalmağa, netmege bir toplaşsaq, bir tatar ansambli, böyle dom kulturalarğa bizge, Ruhsat etmey ediler anda çalmağa tatarlarğa. Biz birovniñ evini tapıp, anda toplaşa edik. Anda da toplaşıp çalsañ, уже sorap biliştire ediler, ne biz anda toplayıq, toplaşamız. Böyle ev-evden cürip repetitsiya yapa edik, çala edik. Toy olsa eger bir yerge, toyda. körüşe edik, çalğıcılardan başqa. Nenen körüşesiniz? Şimdi, şimdi toy çalamız. Ya siz nasıl çalğı aletlerde oynamağa bilesiñiz? No, men toy, toylarda drampete deyler tatarca, udarnıy instrumentlerde çalıp keldim. udarnıy ustanovkalarda çaldım, şimdi elektroudarnıy instrumentte çalam. Vapshe, oquğanda akkordeon da oqudım, o akkordeonda da başladım toy çalmağa Samarqandda olğanda. Armiyada olğanda truba da çaldım. Endi zenatımızda bar edi duhovые instrumenty, znakomstvo, öyle aytaylar, prohodil, o armiyada çala edim em truba. Böyle akkordeon çalam, fortepiano da çalam tikaran. Ya nasıl çalğı aletni siz eñ çoq begenesiñiz? Men balalıqtan seve edim anav davulnıñ sesin, davul çalğanda, ses çıqqanda. Bizim tatar toyların, bir yerde tatar toyı olsa, eşitile edi, tatar toyı başlandı dep, davul sesinden. davuşından. Dum, dum etip ketkende, uzaqtan eşitiledi. Ana kele edim çalğıcılarnıñ yanına, ana o davuğa, davıcılarğa baqıp otura edim. Ana öyle kele edim, soñ tatar kontserti olsa, evelde Samarqandda radioda tatar kontserti aftada bir kere ola edi. Ketire edim, bir anamda bir legen bar edi, öyle bir tögerek legen. Oñ küsete edim, bir tayaqqa çul sara edim, anav çoqmardayın, dalıcılarnıñ çoqmarındayın, o çanaqnı aylandıra edim da, böyle kontsert kitkende olardan beraber çala edim, bala olğanda, begenip. Ana öyle etip, eñ sevgen instrumentim öyle degende balalıqtan qaldı. Haca soñmen oqumağa başladım akkordeonda. Ya sizde qorantanıñız balabanmı? Qorandamız biz. Bir qoranda da üç bala östük, eki oğlan, bir qız. Evlendik. Şimdi men, men qoramdan da eki balam bar, bir qızım, bir oğlum ve torunlarım bar, üç torunım bar. Seytümer ağa, baqıñ, mına şu daye dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balçıqlarğa aytmağa? Balaçıqlarğa ne aytmaq isteyim? Birinci, birinci balaçıqlarğa ne aytayım? Özüm balalarıma men ne aytar edim? Birinci, ana-babanı ürmet etmek kerek. Ana-babağa til qaytarmağa olmay. Ana-babadan yahşı ürmet etip yaşamaq kerek. Soñ yardım etmek kerek anağa, babağa bir şeyler yapqanda, ana, yardım mülkünüm yapma, sizge yosam yoq, kelip soramağa. Men niçün böyle aytam? Şimdi çünki şimdiki balalar analar da, babalar da qulaq asmay, episi telefonını ala, bütün kün oturalar. Bizler yaş olğanda, bizler az-bar sıpıra edik. A Şimdiki balalar bütün kün telefonda otura, oqumağa vaqıtleri yoq. Mına men tileyim balalarğa anasına, babasına yardım etmek, telefonğa da vaqıt qaldırmaq. Çünki siz yardım etkende, siz özüñizge, siz ösken soñ, evlenseñiz, sizde bala balalar-çağañız olsa, siz bir şeyler bilirsiz yapmağa, aş pişirmeye. Ortalıq qızıştır mı? A siz bütün kün telefonda otursañız, eger şimdiki oturğandayıñ balalar, o, bek yaramay. Em savlıqqa da yaramay, er şeyge yaramay. Men tileyim, bahıtlı olsunlar bizim balaçıqlar, anadan, babadan sağ-selâmet össünler, yardım etip bir-biriñizge. Çoq sağ olunız, Jeytumer ağa. Biz sizni pek-pek begendik. Pek. Sitimer ağa, e siz bizge kösterip olursiñiz meraqlı quşçıqlarnı? Ebet köstererim. Köstererim, mına men sizge şimdi ayttım, mına men bala olğanda bizler telefonlardan oğraşmaydık şimdi bütün kün. Evde oturıp telefonda. Mına men o vaqıt quşlardan oğraşa edim, ale bugünki ay, mına mende şimdi körersiz, Oquşlarını men sevem, olarnıñ artından bek çoq diş tırmaq kerek, olarğa aş bermek kerek, olarğa bilmek kerek aş bermege, nasıl aşlar bermege. Olarnıñ artından diş tırmaq kerek. Ana siz balalıqtan o şeylerni ögrenseñiz, soñ öyle bir özüñizge bir quş olam, bir ayvançıq olam, mülkün öyle. Men sizni davet etem, kelip, meniñ quşçıqlarım baqma. Curnuz, baq körürs. Seytemer ağa, ya sizde haydan o qadar çoq üz bar? Mana, özüm olarnı kösterdim. Çoq ayttım. Ya olar sizde ne qadar yıl? O, olar mende endi on yıllar, on yaşında soyları bar, on beş yaşında soyları bar. Ya olar nasıl porodadır? Mında, mende.

Qırmızı neler? Bir altı, yedi vid bar mende öyle. Yani asıl en balaban ve en ifaçıq vid. En ifaçıq vid mende mana bu volnistый. Aha. И en balaban ananda kitayskiy. Şunı anda bara, körseter, işte, anda kitayskiy kölçtey papugay deyler. O en balaban soy mende. A o balaban soyları papugay ara ola. Soñ neler kakadu ola, jako, serıy afrikanskıy papıga. Olarnıñ çoq vidleri. Ya sizde bar arı? Arı yoq. Mende jako bar edi, şimdi jako da yoq. Ya siz olarnı satasıñız? Olar çıqa, lichniy soylarını satam, obmen etem. Aş alam olarnı, aşlarnı, satılğan parasını. Köresiñ, o qadar olar çoq aş aşay. Aşlarnı özüm pişirem, kaşalarnı pişirem, boğday berem, kukuruz berem, kümersin şlatıp berem. Popugay. Baqasıñ, hastalanmasın dep, kime de bir sularına ilâc qoyam, ilâc berem, vitamin berem. Saba turğanda adüvançıq yapraq, o yapraqlarnı episine taşlayım. Ne qadar sevseñ, o qadar yahşı baqsañ, olar o qadar dülber ola, hastalanmaylar. Ya sizde nasıl eñ sevimli vid?

Soy menim qardaşım doğdı ve onda olğan edi allergiya. Ve, ya. Allergiya olsa, çoq adamlar tutmaz dey onı evde. Bir şey, bir şey peyda ola, öyle ola, ki, olarğa mümkün degil tutmay evde. Bizde gögerciler bar, kanareykalar bar. Bizde tek bir kanareyka qaldı, qaynbabamız epsilerini sattı, yigirmi edi. Kanareykalar çoq edi. Kanareykalar, men evelde çoq kanareyka, bala olğanda kanareyka çoq tuta edim. Kanareyka da bek yahşı, dilber quşçıq, dilber yırlay. Aydı, balalar, mına Mende siz bu yerde baqıp oturasız, jüriñ daa başqa soylarnı da körseteyim, anda balaban vidler bar.